handiti muri kushanda here nhasi kana kuti matopedza ah, mazuva anaya takambomira ita mashow mambozorora eh.
kumashow kwacho ko kunzi matsika munhu madai saka toenda unoitei zviri nani tirare hedu ah, but yekutsika munhu iyeya inini i can confirm kuti aiwa hazviko
vanhu vakaoma kani hazviko inini munoziva kuti ine itonzi ndafa kama last day vabhuzo vapura
but zve- zvevana vangu zvakaoma kwakambodzimwa malaiti kuvhiki four ziko zvino zvakunzi vana Ah. vangu vatsika vanhu kukaribha zvakaoma haa ati nditonzi ndafa mheno tanga nditori vamwe vakuti ndiri sengu kozi vamwe vana vatobhiliva taakutonzi hanzi hanzi maikoro chipoko baba ah hakusina maikoro ndimangu yangova maikoro chipoko but haa to be honest Zvimwe zvinhu zvisinganzwisisi vanhu ndezvekuti ini panyaya iyeye yekunzi kwakatsikwa munhu ndakatombotukwa nevamwe vanhu zvikanzi uri kuita favor chika but nyaya iye ndakaifambira ndikatoona kuti haa nothing to do nemi maitovewo padanger maiziva but its not everything chekuti mungangouye paindaneti muchingoti mati zvakati takutaura takuconfirm you can't be doing that Eh, eh, because chimwe chinhu chaunofanira kuunderstanda keti let me tell you how shows work isusu kana tikabhukwa kuti uite show there was this other time yakaita ngende show yake paanozopiwa mari natagwirei paya Mhm. ehe unotanga wano wanopiwa tsamba kumapurisa yekuita show then unobva wapiwa futi unofanira kunge pashow panofanira kunge pane mapurisa right Yeah.
pashow yacho yekukaribha iyoyo panga pane mapurisa more than 20 police officers that were there wakarohwa nemafanzi iwayo futi wakatosiya mboma mm. mukunzwisisa mm. saka pakasungwa futi vanhu vanosvika kuma 45 mm. Eh, because inini hanti ndakakuratidza mapictures emota yangu eh, ndakamaona ndosaka nyaya yacho ndakabva ndatongo
but mota iyoyo yanga itori nyowani zvekuti inini kuti ndizotuke kamusikana keke ndakatokatuka because ndindofanira kutokasungisa kwete zvakaida kuuya pa- panapa kachida kunzwisa tsitsi It's because to mabasa be honest inini hangu vanhu havana kuzonyatsonzwisisa ndakatukwa unoziva but inini because sometimes i know the background of the story handiti the car was brand new imimi mamusiri safe zvakaitika and everything wakatondiratidza ukangoti ah but mamhakaitika there is no point to post this because chingosiyai but chokwadi ndaitochiziva but ndakatukwa nevanhu zvikanzi hee uri kutora saidi but nandakutoziva zvazvatoitika zvese even pandakazotaura pandakazotanga kutaura nemusikana wacho ndakamuudza kuti iwewo ndiudze chokwadi and to be honest she told me the truth akandiudza akati nyaya iyi havasana malot and this and this and this so ndandakuziva yangu kuti whatever zvairekodwa yanga yanguwo content zvayo but nyaya iye musikana uya uya keti chero zvikanzi akatsikwa zveshuwa she is wrong chero akatsikwa kunzisa ende musikana uya uya kana akatsikwa zveshuwa ka It, it means she's part of vanhu vaitotitema vaiti vaitotema mota because the, uh, the car is far away from the stage ehe eh, saka iwewe pano pari kukandwa mabhodhoro pari kuitwa sei pari kurohwa mapurisa nekamimba kako uripo ipapo kuratidza kuti you are one of the people vatotanga violence ka
uri kuona kuti musikana uya uya maloti here ndakatanga kutaura nemusikana uya before ndisati ndakubvunza kuti my daughter what's happening with this story uri kunzwa ndobva ndakubvunza keti inini ndakatoku pazvakapebva kuitika ndakakusendera message i think auna kuiona ndakazoiona later message yako ka- ndakazoiona later and then musikana ndakamubvunza kuti watsiko namaloti here in front of everyone ari kuona live inoyi she confirmed kuti no handina kutsikwa namaloti but mota yanga ichidriver yanga iri yanani
yana munhu akatozodriver mota akamutsika wacho kana akatsikwa zveshuwa akatobatsira
wakabatsira kuvatisi
ndosaka inini musikana uya ndakamutuka inini keta handisorina nguva yekuzoexplainira kuvanhu kuti vandiona kunge munhu akanaka wangu i don't give a fuck ndakataura zvandaida because chero vanhu vachiti wakatsika munhu wakaita sei ndakatomushaudha i don't need to explain because ndakatomushaudhira ndichiziva kuti ari wrong and uh, unoziva kuti maloti ka inini i wanted to tell you paipa yakuti when you guys go to a shoka Is there a certain security yekuti munopindwa nemi mobudwa nemi because that, that situation terera unzwe keti hakuna hakuna mafiya inodarika maporisi ukunzwa but panenge pakawandisa vanhu mapurisa acho chero zvikanzi mapurisa ese emukariba kariba its a small town waiziya isusu keti unoziva kuti tinofamba nesecurity yakawanda sei iteni security But, ah, tinofamba nesecurity ten vanhu handiti ten security tobva tati shamwari dzedu vanhu vemovement vateti nawo tine friend friend yedu inonzi ghost iye agara atoriwo security kudhara but haasitori part of security but is one of vanhu vatetinawo tetine vanhu security ten toita vanhu four vatofamba navo toita futi dj toita munhu anenge achitora contendi nemadrivers mm. wonditaurira kuti nemapurisa ne wobva waunderstanda futi kuti kumashow kune kwagara kutori nemasecurity e, e, epavenyu
Ah, but dhiri rakaitika pakaribha riya maloti ka that one was bad even mai it was not bad inyaya yekuti zvakazongouya paintaneti but kunotoitika zvinhu zviri wesi inyaya yekungoti hatisi vanhu vari wiki wekuti tinozoda kuuya tichichema chema panapo ukona ndosika ndakatotuka kamusikana kekaya vanongoda tumaskandal wati eh, zvakafanana nehora yakaitika kuchitungwiza yaya iwe hazviko ka zvakaitika pepaya hatina kurohwa kumbare nana ino naamai maka tine nhumbu dzatokura dzaida kuzvarwa who the fuck came here achiti yeye mazorowa vanhu sika munofanira kusungwa shamwari yangu yakatorohwa ikatozofa nenyaya yekurohwa kwatikaitwa but hapana munhu anombouya like iwo waiziva ikafa iwo patragedy yawatokonzera futi iwewe wabva watozokwara nenyaya yebrain dzako dzakadhakwa mukapwanya motikari yakatengwa 10500 isina kana week woda kuuya panapo chitoro chanzi ndikamimba dai kakafa kamwana kacho ikako ah. Ah, pamota paya ndakapera energy shoma. Ah, isusu keta atizobhuliwe nemafanzi ka kumhata kwemafanzi emutonono anoda kuzviti hee nekuti ni ndiri feni sika ufutsaki uri feni rani koziye rekuti mota yakaitwa zvekuitwa sei yakatengwa iyi exactly taburitsa mota ako yakatova 1.5 kuigadzirisa imagine ah, mota diki ah, yakadaro ah, kana yakuda kugadziriswa 1.5 it means panga paitika damage isiri bo vanhu vacho vanogadzira vakati kala iyi hazvitoti tiise mapechi saka toita kufanira toipenda toigadzira toipenda yese ndosaka pepa yemaloti ndakange ndakuudza kuti rega tiposte mota iyi vanhu vaone ukataiwa keti isusu hatisi pakunzwirwa tsitsi ingosiye ndangokuratidza kuti uone nyaya ehe hatisi pakunzwira tsitsi saka inini ndotaura zvandoda because ndei ndichiziva kuti handina munhu wandatadzira vanhu vaya vakatorova mapurisa vaya vamwe vakatosungwa vamwe vakatosungwa Waizi.
Ibuwe tutatsika munhu.
ndosvika ngofanana na mai vekuhomegate vaya ndivo vakatondirova
saka pamuri kuuya kuno kuuk uko pane new number here nhai vedu wei like chii
new song ah masong akawanda izvezvi tiri kutorekodha tiri mu tiri paguest house but totofamba nestudio handiti tane studio but
Baba. Mirai muoneka studio.
Chingoimba. Vapedza naiwe unenge ende chimboya pakamera pane zvandoda kubvunza.
Eh. Amataka maseka iri.
Ndikakuona ndotanga kuseka mwana wangu. Uri right here?